Авани, пирӗн килес. Юратнӑ кураганым, иртсе каякан ҫул нумай ырӑ ӗҫпе асра юлӗ. Кӑҫал эпир литература ҫулталӑкне анлӑн паллӑ турӑмӑр. Республикӑн тӗрлӗ кӗтесӗсенче поэзипе прозӑна халалланӑ вун-вун уяв иртрӗ. Анатолий Никитин композитор, янташ ушкӑн ертӳҫи те ку чаплӑ пулӑмран айккинче тӑрса юлмарӗ. Вӑл мӑшӑрӗпе Надежда Никитинӑпа пӗрле ҫӗнӗ телепроект шутласа тупрӗ. Унӑн ячӗ Чӑваш Енӗн искусство ҫыннисем. Чӑнласах та ЮТВ телеканалпа пӗрле йӗркелесе пурнӑҫа кӗртнӗ проектӑн шухӑшӗ питӗ аван пулса тухрӗ. Чӑваш чӗлхине, йӑли-йӗркине, культурине упрама пулӑшакан проект илемлӗн ҫеҫке ҫурчӗ. Ҫав сапӑр чечек кошельне эсир, юратнӑ куракансем, ют ТВ телеканал урлӑ хаклама пултартӑр. Анатолий Никитин хӑйӗн сумлӑ кӗрекине, хӑй кӗвӗленӗ сӑвӑсен авторӗсене чӗнчӗ. Вӗсен пултарулӑхӗпе куракана тӗплӗн паллаштарчӗ, хӑй хайланӑ кашни юрра сӑвӑҫсемпе пӗрле тишкерчӗ. Ҫапла. Чӑваш Ен талантлӑ ҫынсенчен чухӑн мар. Чи пахи пирӗн хамӑрӑн композиторсем, сӑвӑҫсем, ҫыравҫӑсем, ӳнерҫӗсем пур. Калас пулать, Анатолий Никитин пултарулӑхӗ чӑваш чӗринче уйрӑм вырӑн йышӑнать. Вӑл кӗвленӗ юрӑсем ҫулсем иртнӗҫемӗн пӗрин хыҫҫӑн тепри халӑх юрри пулса тӑраҫҫӗ. Мӗншӗн тесен талантлӑ композиторӑн чӗри халӑх пуласлӑхӗшӗн хӗрӳ тапать. Ҫакӑ вӑл Анатолий Никитин сӑвӑҫсене хисепленипе те тачӑ ҫыхӑннӑ. Халӑх чунне ӑнланакан, халӑх шӑпине хӑйӗн кун-ҫулӗ витӗр кӑларакан сӑвӑҫсене уяв сцени ҫине чӗнме те вӑхӑт ҫитрӗ. Тӑвӑлӑн алӑ ҫупатпӑр, тӑванӑмсем. Халӗ эпӗ хамӑрӑн ҫак тараватлӑ та илемлӗ сцена ҫине чӑваш халӑх поэтне Юрий Сементере чӗнетӗп. Тархасшӑн. Юрий Семеновичпа пӗрле сцена ҫинче Анатолий тата Надежда Никитинсем. Халӗ вара эпӗ Пирӗн стена ҫине пултаруллӑ сӑвӑҫа тата прозаика Анатолий Кипече хӑпарма ыйтатӑп. Тархасшӑн, тӑвӑлӑн алӑ ҫупса кӗтсе илетпӗр. Сцена ҫине Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченне, тӗрӗк халӑхӗсен Нежи Фазыл ячӗллӗ преми лауреатне, Пуян чунлӑ, хӗрӳ чӗрелле Раиса Сарвине чӗнетпӗр! Ҫавӑн пекех хамӑрӑн пуян илемлӗ сцена ҫине Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченне Николай Ишентее те чӗнетпӗр! Тӑвӑлӑн, тӑвӑлӑн, тӑвӑлӑн ал ҫупатпӑр. Сцена ҫине Чӑваш Республикин профессионал писательсен союзӗн членне, сӑпайлӑ та вӑтанчӑк Нина Пӑрчӑкана та чӗнетпӗр. Халӗ эпӗ сцена ҫине Чӑваш Республикин профессионал писательсен союзӗн членне, пурнӑҫа юратакан Зоя Сузумби Сӑвӑҫа та ҫак сцена ҫине чӗнесшӗн. Пирӗн сцена ҫине Чӑваш Республикин писательсен союзӗн членӗ ӑста та патвар Микулай Москал васкать. Сцена ҫине чӑваш чӗлхине вӗрентекен, тӑван чӗлхене чун-чӗререн юратакан, тӑван чӗлхене хаклакан Елена Абрамовна чӗнетпӗр. Акӑ вӗсем пирӗн чӑваш халӑх сумӗ, чунӗ, чапӗ. Чӑваш халӑхне ҫӳл тӳпекене ҫӗклекен ҫынсем вӗсем. Айтӑр-ха вӗсене пурне те курса тӑрса аллӑ ҫупса чистӑвар. Кун пек вӑй пусассӑн эпир пурӑнатпӑр. Халӑх юратакан сӑвӑҫсем, литература ҫулталӑкӗ ячӗпе сире! Анатолий пен Надежда Никитинсен сире малашне те чуна тыткӑнлакан сӑнарлӑ та тарӑн шухӑшлӑ сӑвӑсем хайлама ырлӑх-сывлӑх, телей, ӑнӑҫу, юрату сунаҫҫӗ. Тавтапуҫ сире, эсир ҫак ҫӗр ҫинче пурришӗн, тавтапуҫ сире чӑваш чӗлхине упранишӗн, тавтапуҫ сире чӑваш халӑхӗн чунне ҫутатса тӑнишӗн. Эсир пуррипе эпир пуян. Халӗ вара эпӗ чи малтан питӗ чунлӑ ҫынна, чӑваш халӑх ҫыравҫине, поэтне Юрий Сементере сӑмах паратӑп. Анатолий Никитич эп сана ман панчах ҫырать тесе шутланӑ ку таранччен. Халь кунта хап та ай-ай мӗнле пысӑк гварди тӑрать. Вара малашне мӗнле иксӗмӗр пӗрле ӗҫлӗпӗр-и? Е ҫемен терӗн пенсие кайпала пулать-ши ҫав енӗ пӗле? Апла пулсан юрать. Апла пулсан эпӗ, Анатолий, иксӗмӗр вӑтӑр пилӗк ҫул каялла мӗнле Ҫӗрпӳ хулинче паллашрӑмӑр. Пӗрле ӗмӗрех юнашар утӑпӑр тесе пӗр-пӗрне ал тытса ҫирӗп сӑмах патӑмӑр. Ҫавӑн чухнехи пекех паян та сӑмах паратӑп. Малалла та пӗрле ӗҫлӗпӗр. Ҫӗнӗ юрӑсем ҫырасси пирки шухӑшлӑпӑр. Ҫапла пултӑр, ҫапла пултӑр. Ҫавна Халь пӗтӗм, пӗтӗм халӑх хушшинче калар ӗнтӗ. Ҫавна пуҫ Ҫавӑнпа та- пӗтӗм халӑх умӗнче калас килет, мӗншӗн тесен вӑрттӑн, вӑрттӑн калаҫни вӑл шута кӗмест пуль тесе шутлатӑп. Тавах паян ҫакӑнта пуҫтарӑннӑ пирӗн юратнӑ куракансем. Питӗ пысӑк тав пирпе пӗрле тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлекен чӑваш Маттур, пултаруллӑ ҫыннисем творчествӑра пӗр ҫулпа утса пынишӗн Анатолийпе эпир питӗ савӑнатпӑр. Литература ҫулталӑкне палӑртса хӑварса ҫак ҫул пирӗн ӑнӑҫлах пулчӗ тесе пӗтӗм халӑх умӗнче каласшӑн. Ҫавӑнпа та тепӗр хут сире ӑнӑҫу сунатпӑр. Юрий Семенович, сиртенех пуҫлатпӑр пуль. Пиртен сире валли янташ ушкӑнӗнчен, Анатолийпе Надежда Никитинран тата Ютова телеканалӗнчен пӗчӗк парне. Тархасшӑн? Ачупа пӗрлешем.

хӑйӗн чунӗнче пухӑннӑ мӗнпур ырӑ шухӑшне сире парнелеме ыйтасшӑн, тархасшӑн. Анатолий Ильич, сире сӑмах. Сире сӑмах, сире сӑмах.
Юрать, юрать.
Мана сӑмах пани маншӑн питӗ кӑмӑллӑ, икӗ, икӗ Анатолий. Икӗ Анатолий пӗрле пулсан чӑнах та вӗсем Анатолий Никитич килелле ҫынсем. Вӑл ун чухне Уфара вӗренетчӗ, студент. Каникула килсессӗн юррисене кӑтартать те ун чухне ҫапла шутланӑ. Ку ачара темскер пур-ха, кунтан мӗн те пулсан пулать пуль-ха тесе шутланӑччӗ. Нумай та вӑхӑт иртмерӗ, ҫав шӑтарса тухрӗ, вот, питӗ ӑнӑҫлӑ пулчӗ. Чӑваш эстрадинче чи сумлӑ вырӑн йышӑнчӗ. Пирӗн юрӑ ҫырас текенсем нумай. Вот, эсир асӑрхатӑр пулин те, юрӑ ҫыртӑм тет, сӑввине те ҫыртӑм-ха, кӗввине те ҫыртӑм-ха, хам юрласа парап-ха тет. Вара питӗ шанчӑксӑр япала вӑл, музыка вӑл ятарлӑ пӗлӳ, ҫав ятарлӑ пӗлӳсӗр чӑн-чӑн музыка, юрӑ пулмасть. Ҫавӑнпа эп сана шаннӑ, малашне те шанатӑп. Чӑваш эстрадине ҫавӑн пек лайӑх ҫирӗп тытса пыр, ыттисемшӗн тӗслӗх пулнӑ. Пулӑн. Ҫапла пултӑр, чаплӑ пултӑр. Ҫапла пултӑр. Ҫапла пултӑр те.
Ҫапла пултӑр те.
Тавах, тавах.
Саламлатпӑр пурне те. Пиртен Тутар Республики питӗ аякра. Ҫавӑнпа та Тутар Республикинче ҫуралса ӳсне питӗ тӗлӗнмелле пултаруллӑ сӑвӑҫ Галина Кӗмӗл кунта килсе ҫитни ҫинчен мана пӗлтерчӗҫ. Халепина ҫак пирӗн тарават та ырӑ сцена ҫине чӗнсе илесшӗн, тархасшӑн. Тутар чӑвашне Галина кӗмеле тӑвӑлӑн алӑ ҫупса кӗтсе илетпӗр. Раиса Зарби, пирӗн валли мӗнлерех ырӑ сӑмахсем хатӗрленӗ-ши? Эсир вӑл мӗн тери маттур сӑвӑҫ пулнине пурте пӗлетӗр. Унӑн ячӗ тӗрӗк тӗнчипе кӗрлесе тӑрать. Айтӑр-ха, ӑна та сӑмах паратпӑр.
Ырӑ каҫ пултӑр, тӑванӑмсем. Мана сӑвӑҫа сӑвӑпа калаҫма ҫӑмӑлтарах. Ҫавӑнпа эп нумай калаҫса тӑрам мар, тӳрех сӑвӑ вулам. Анатолипе Надежда Никитинсене ик талант, пӗр ҫемьере пурнатӑр. Мӑшӑр кӑвакарчӑн евӗр шеп курнатӑр, кӑвӑл-кӑвӑл юрласа пӗрле курӑнатӑр. Каччӑпа хӗрле юрату турри сире пил панӑ. Шӑпӑра усал та тен тӑл панӑ. Пурнӑҫ канвине тӗрле-тӗрле юнашар утатӑр шав пӗрле. Пӗр-пӗрне сӑмах сӑрӑнланатӑр, уйӑхпа хӗвелӗн сӑнланатӑр. Ырӑ тӗслӗх ачӑр-пӑчӑра, ункӑланӑ ҫирӗп вӑчӑра. Юрӑ-кӗвӗпе хавхаланатӑр, куракансене савӑнтаратӑр. Чӗрерти хастар пуянлӑха парнелетӗр савнӑ халӑха. Табак, табак, питӗ пысӑка, лай сӑмахсем, табак. Кӗнекене парнелетӗп. Тен, тата юрӑсем ҫырӑн. Ҫырапӑр, ҫырапӑр. Сирӗнпе ӗҫлеме питӗ кӑмӑллӑ. Питӗ кӑмӑллӑ.
Пире Надя Баксимере питӗ кӑмӑллӑ. Парнесемшӗн питӗ пысӑк тав. Ага, тавар.
Юратнӑ куракансем, паянхи уява Паянхи чаплӑ концерта эпӗ Альбина Юрату сӑвӑҫ тата журналист ертсе пыратӑп. Эпӗ те Анатолийпе Надежда Никитинсен сумлӑ хӑни паян. Хам ҫинчен манса каяс мар. Альбина Васильевна Юратувара тӑвӑлнал ҫупса тав тӑвар-ха. Маттур, пултаруллӑ журналист, поэтесса. Питӗ нумай ӗҫлерӗмӗр эпир кӑҫал унпа пӗрле. Ӑна та пиртен Тав сӑмахӗ ҫавӑн пекех ыттисене панӑ пекех пиртен пӗчӗк парне. Тӑвӑлн ал чупат пӗртӑвансем. Тавтапуҫ. Альбина Юрату питӗ мухтаруллӑ поэтесса. Ҫамрӑксене вӑл питӗ юратать. Галина Гемель инҫе ҫулран васкаса ҫитнӗ май Ҫавах та унӑн чунӗнче те хитре сӑмахсем пуҫтарӑнсах тӑраҫҫӗ. Чечек ҫыххи пекех вӗсем. Тулалла тухасшӑн, тархасшӑн Галина, сана сӑмах. Ырӑ каҫ пулӑр пурне те. Сире те пурсӑра та питӗ хавас курма. Пӗр-пӗрне час-часах кураймастпӑр, ҫакӑн пек пысӑк сцена ҫинче паян тӗл пулма тӳр килчӗ. Хаклӑ кураканӑм, Ан сӳнтер чӗринчи шанчӑкна, Ан ҫухат чунунти канӑҫна. Шухӑшса эм шуйханаҫҫӗ пулсан, Паян пур-ха эс, пулӑн ыран. Кур-ха кур, илӗртет ҫут инҫет, Тӳпере пин-пин ҫӑлтӑр ҫиҫет. Юрӑ пек эс ҫӳре ҫӗр ҫинче, Сывӑ чух пит ытарлӑ тӗнче. Кашни ҫул йӑл кулать ҫӗнӗ ҫул, Парнелет вӑл пире ҫӗн кун-ҫул. Шанчӑкпа ӗненӳ тусусем, пурнӑҫри чи хӑватлӑ вӑйсем. Ҫӑмӑл мар пурӑнма тӗнчере, ыррипе усалли черетре ан ҫухат чунунти канӑҫна, ан сӳнтер чӗринти шанчӑкна. Ай, маттур! Ҫапах пирӗн пуҫтав.
Tabak
Анатолийпе Надежда Никитсенсен тепӗр ҫывӑх тусӗ вӑл Николай Ишендей. Эсир ӑна тен хӑйне ҫывӑхах палламастӑр пуль, анчах та унӑн пурнӑҫ урапи ҫаврӑнать юрра вара пурте питӗ лайӑх пӗлетӗр. Тархасшӑн, сире сӑмах.
Анатолий тата Надежда Никитинсем, сире кӑмӑл пӑлхавне тата юманпа ҫӑка шавне илемлӗ юрра куҫарнӑшӑн пысӑк тав. Малашне те сире илемлӗ юрӑсемпе пире савӑнтармалла пултӑр.

Илтмелле те. Халь эпӗ шӑпталӑп ҫав юрӑ сӑмахӗсен авторне Нина Пыртикана сӑмах парасшӑн. Айтӑр-ха, ӑна та тӑвӑллӑн алӑ ҫупса саламлатпӑр. Табах, Альбина. Эпӗ хам пурнӑҫра Надежда Ивановпа Антон Кич тӗл пулнишӗн турата тӑвасшӑн. Вӗсене яланах ырлӑх сывлӑх, сире ҫӗнӗ ҫул ячӗпе пурне те ӑнӑҫу, телей, сирӗн пурнӑҫра савӑнӑҫсем нумайрах пултӑр. Тавах сире, тавах, пурне тавах. те. Тавах, ырӑ сӑмахсемшӗн питӗ вырӑстал.
Сывлӑм пекех таса та черчен Зоя сывлӑм питӗ паян сире саламласшӑн.
Кӑҫал литература ҫулӗнче культура ҫыннисем уйрӑмах тухӑҫлӑ ӗҫлерӗҫ. Акӑ Анатолий Никитича Хилер мӗн чухлӗ ҫӗнӗ илемлӗ юрӑ парнелерӗ вӑл халӑха. Мӗн чухлӗ концерт кӑтартрӗҫ вӗсем Надежда Ивановнӑпа тата хӑйӗн Янтав ушкӑнӗпе. Ҫавӑн пекех вӑл ҫӗнӗ проект шутласа кӑларчӗ. Ултӑ ытла передача турӗ ӗнтӗ. Ҫавӑн пек чылай ырӑ ӗҫсем, чӑвашлӑха ҫӗклес ӗҫсем турӗҫ вӗсем кӑҫал. Халь вара ҫитес ҫулччен шутлу кунсем ҫеҫ юлчӗҫ. Ҫак самантпа усӑ курса сире, Надежда Ивановна, Анатолий Никитич, сирӗн ушкӑнра, янташ ушкӑнра ҫавӑн пекех куракансене ҫывхарса килекен Ҫӗнӗ ҫулпа саламласшӑн. Сирӗн ҫитес ҫул Сирӗн фӗн ҫӑмӑлрах пултӑр, укҫа енчӗкӗ вара йывӑртарах пултӑр. Пурне те ӑнӑҫу. Тавах, тавах, тавах. Тав тӑвӑҫ. Тавах, питӗ пысӑк тав.
Ялан студентсемпе, ҫамрӑк ҫынсемпе юнашар пулнӑран-ши Микулай Мускавӑнчӑри ҫамрӑкран та ҫамрӑкланса пырать. Ӑна сӑмах Тавар.
Хаклӑ тӑванӑмӑрсем, мӗнлерех сӑмаха пуҫлам-ши ҫакӑнта ман умӗнхи аслӑрах та аслӑрах ҫынсем тӑрас сӑмахлӑ тарӑн шухӑшла кӑларӗҫ те ирӗксӗрех мел шырас пулать сӑмахӑн шайне ҫирес тесе мӗншӗн тесессӗн Антон Никитич пала Надежда Ивановна Никитинсен ӗнтӗ сакӑрвӑнӑмӗш ҫултанпах палланӑ пирки сӑмах та витӗмле пулас пулать. Анатолий Никитич, Надежда Ивановна, сире. Тавтурра из пурри жиндаваным, лары ҫумма еплерех пурӑнан, хӗвелле ҫӗкленешке хавассым, хаклӑ ҫыннӑм, санпа тӗл пулсан, ҫанпа та хаклӑ тӑван ӑмӑрсем, Надеждӑпала Анатолий Никитинсем сире син умра пуҫлаятӑп. Малашне те сирне сем хавхаланса чӗрӳ кӑварӗ тапса тӑтӑр, вутхем сирпӗнтер, чӑваш чӗлхи ҫӗклентер, культури пысӑк пултӑр шайра, юрӑсем шӑранччӑр, айпер итлекенсем савӑнса та кулса ларӑр, ҫӗнӗ ҫул ӑнӑҫуллӑ та килтӗр, тухӑҫӗ те хӑй шайӗпе пултар. Чувство мухтав сире. Тавах, тавах ыр сӑмахсемшӗн. Тавах.
Юратнӑ куракансем, чӑваш чӗлхи пуласлӑхӗ сирӗн алӑрта. Енчен те эсир хӑвӑр ачӑрсене, мӑнукӑрсене чӑвашла калаҫма тӑрӑшса вӗрентсессӗн, енчен те сире ҫак сумлӑ ҫынсем, чӑваш поэчӗсем хӑйсен илемлӗ сӑввисемпе хавхалантарса тӑрсассӑн, пирӗн чӑваш чӗлхи нихҫан та пӗтмест, ҫапла вӗт-и? Апла пулсассӑн чӑваш чӗлхине, ачасене пӗтӗм чун-чӗрине парса вӗрентекен питӗ маттур хӗрарӑма Елена Абрамовна сӑмах паратпӑр. Ырӑ каҫ пурне те. Чӑнах та, Анатолий Никитичпа Надежда Ивановна чӑваш халӑхӗ валли питӗ пысӑк ӗҫсем туса пыраҫҫӗ. Вӗсен юррисем мӗнле илемлӗ! Эпир вӗсен юррисемпе итлесе мухтанатпӑр. Ҫавӑн пекех эп каласшӑн, чӑваш учителӗ пулнӑ май шкулта хӑй вӑхӑтӗнче ачасене вӗрентме пуҫласассӑнах пирӗн питӗ чӑваш юррисем ачисем валли сахалччӗ. Вара вӗсем тӑрӑшнипе Пире питӗ нумай юрӑ парнелерӗҫ ачасемпе ӗҫлемешкӗн. Эпӗ вӗсене ҫавӑншӑн питӗ пысӑк тав сӑмахӗ каласшӑн. Ҫӗнӗ ҫул ҫывхарса пынӑ май тата Анатолий Никитичпа Надежда Ивановна эпӗ ҫирӗп сывлӑх сунасшӑн тата нумай-нумай юрӑсем кӗвӗлемелле пултӑр сирӗн. Халӑх патне ҫитермелле пултӑр, пире савӑнтармалла пултӑр. Эпир сирӗнпе мухтанатпӑр, эсир пурришӗн савӑнатпӑр. Мухтав Турра исӗр пурришӗн. Тавсире питӗ пысӑк.
Тавах ырӑ сӑмахсемшӗн. Тавах пирвыстав.
Анатолий Кичич хӑвӑрпа пӗрле туслӑ ӗҫленӗ сӑвӑҫсене мӗн те пулсан ырри каласа савӑнтарса тӑрӑшӑн. Чӑнах та
Кӑҫал питӗ лайӑх ӗҫлерӗмӗр. Уйрӑмах ҫак ман юлташсем пулӑшрӗҫ пире, Надьӑпа иксӗмӗре. Вӗсен сӑввисем халӑха ҫывӑх. Ҫавна эпир шута илтӗмӗр. Вара ҫак передачӑсене йӗркелес терӗмӗр. Ҫӗнӗ ҫулта эпир шанатпӑр синпе те тӗл пуласса тата та ҫӗнӗ хайлавсене кӑларасса питӗ шанатпӑр. Ҫакӑнта сцена ҫинче тӑракан питӗ чӑвашлӑхшӑн ӗҫлекен ҫынсене Пуҫ таяс килет вӗсен умӗнче манӑн, тав сӑмахӗ калас килет вӗсене. Татах сирӗн творчествӑра ӑнӑҫусем пулсах пыччӑр. Эпир сирӗнпе туслӑ, пӗрле ӗҫлессе шансах тӑратпӑр. Сцена ҫине тухнӑ поэтсемпе кӑна мар, ыттисемпе те эпир питӗ нумай ӗҫлетпӗр. Пиртен яланлӑхах уйрӑлса кайнӑ чӑваш халӑх поэчӗсем Вӗсен сӑввисемпе те пӗр нумай ҫырнӑ Василий Иванович Давыдов Анатрине каласа хӑвармасӑр чун чӑтмасть паян. Унӑн сӑввисемпе чылай юрӑсем кӗвӗлерӗ Анатолий Никитин. Вӗсенчен паллӑраххи тӑванлӑх юрри пирӗн чӑваш ҫыннисене пӗрлештерсе тӑма пулӑшать. Эй, тӑвансем, тӑвансем, мӗн каласа юрлам-ши? Тытса тӑтӑр ӗмӗре тӑванлӑх пире тесе. Петр Ялгир сӑввисемпе те нумай юрӑсем ҫырнӑ. Анатолий Чиванов та пиртен уйрӑлса карӗ. Ун сӑввисемпе те питӗ нумай юрӑсем ҫырнӑ. Тата пирӗн чӑваш тулашӗнче пурӑнакан ытти чӑвашсемпе те, унти поэтсемпе те тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлетпӗр. Пушкӑрт поэчӗсем пире нумай сӑвӑсем ҫырса параҫҫӗ. Вӗсенчен пӗри Зинаида Семенова. Ун сӑввисемпе ҫырнӑ юрӑсем те анлӑн сарӑлчӗҫ. Тата ыттисем те, ыттисем те творчествӑра, литературӑра ӗҫлекенсене, журналистсене тата ыттисене те чун-чӗререн тав тӑватпӑр. Ӑнӑҫуллӑ сирӗн ӗҫсем пулччӑр. Ҫывхарса килекен ҫӗнӗ ҫул ячӗпе сире, тӑвансем. Тата манӑн тав сӑмахӗ калас килет ҫакӑнта пуҫтарнӑ пӗтӗм куракана. сирӗн валли пултӑр тесе ырми-канми тӑрӑшаҫҫӗ чӑваш халӑхӑн творчество ҫыннисем. Поэчӗсем те тата композиторӗсем те, вӗсенчен пӗри паллах Анатолий Никитин ырми-канми ӗҫлет. Сире те, пирӗн Анатолий Никитин кӗвленӗ юрӑсене эсир чун-чӗререн юратнишӗн тав тӑватпӑр сире, пирӗн янташ ушкӑнне кӑмӑлланишӗн тата тепӗр пысӑк тав. Халӗ вара тӑвӑлӑн алӑ ҫупса хамӑрӑн сумлӑ поэтӑмӑрсене хӑйсен вырӑнӗсене ҫырма ыйтатпӑр. Вӗсем пирӗн чӑваш ҫӗршывӗн чапӗ, мухтавӗ, вӗсем пирӗн чӑваш ҫӗршывӗн чунӗ, ӑс-хакӑлӗ, сӑмаха туякансем, сӑмаха хисеплекенсем, сӑмаха упракансем.